Dumelang gape, ka nako e le a itse gore ke mang o? Eh, ba ba nkitseng sentle ba re ke Lucky Kgosimang. Mme ba ba nkitseng tota ba re ke letebele le le ntshonyana la bo Ramesega wa maitsukula a kaname, setlhare sa moretlwa se se jetsweng fa thoko ga tsela ka sapo la motho le le phesua. Gompieno jaana ke le tliseditse a very very special guest. ke a itse letlebe le re re o tshwana le nna ka ditedu gompieno mo lenaneong la rona la moitse know him or her podcast ke le tlisetsa jaana an author a journalist ke rra dikgang o re tlo go bua le ene leina la gagwe ke opa segalwe nna ke atle ke re ga ke nke ke rata go tlhalosa ebile ke rata go tsenelela thata rraetsho mo go reng mm. motho ke mang motho motho mongwe le mongwe go na le ka mokgwa a batlang go itsewe ka teng dumela rra raetsho dumela a o siame no tsotlhe di aperitse ya magona molato nka kutlwa wena ga o re o siame mofurutshi ke siame ke go biditse jaana mo letsatsing la gompieno ke itumetse O itse go monate yang o bua le le motho o tswang ko tswang ko teng um le tlhaloganyana le bua ka se se tswang mo pelong tota ya yaanong ke ke re bareetsi ba rona kgotsa babogedi ba rona ke ba reye kere reo ke nna ke tla re ke a butiopa mara a butiopa ke mang sentlentle ebile mm. o tswa kae
Nna ke mosimane o o tsalwang ko motswedi. Ko motswedi go na le kgaolo e nngwe ya motswedi e bidiwa moputswane. Ke ka foo o fitlhelang teng lentswe le le bidiwang mogolo ga a dikwe. mogolo ga a dikwe le le molatswana o mongwe eh, o bidiwa sehujwane mm-hmm. eh, so ke tsaletswe koo eh, ke golela koo i think rona ko moputswane ka kwa ga molapo ka re ko bofelong ba motse E fela mo fo fo fo mogologadi kwa simololang teng re ne re le malapa a le mmalwa a e leng gore a ka kwa ga molapo a kgaoganngwa ee e ne e re ga molapo o tletse o e be go ya sekolong le go boa ko sekolong go go nna le matsapa ee fela ke motse o montle motswedi um ke motse o montle thata ke re godile re re e jang mopudu le motlhatswa le mmino re tsoma. Go le monate. Re tsoma mebutla le dinonyane ka direkere. Re gama dipodi, re tlhokomela dipodi tsa ga mosadimogolo ko gae, ee. um simolola sekolo jalo ka ka bo nineteen ninety um eighty nine ne go na le crash ko ko motswedi um ne go na le sekolo fa le gate marekwa ke a se utlwala ee re tsene sekolo ko go ne go na le a ke re wa gopola ka nako eo e ne e le ka nako tsa bophuthatswana jaanong bophuthatswana e ne e na le le system ya thuto e e maphata a mararo go nna le sekolo sa sepotlana sa bogareng le le se segolwane jaanong um go ne go na le sekolo se bidiwa boipuso middle school mm. ke tsene koo um fela e rile ke ya ke ya ko sekolong se se golwane be ke sa ye motswedi gae be ke ya ko tlhaole mo motseng o mabapi wa wa borakallo motho nna go bona fela o tswa o tswa ko motswedi go na le sekolo se se golwane se nne nna ga ke gola ke itse ee. gote no sekolo se le ga o ka tsena ko go sone sele guaranteed go na le di-hostel kore ko ko motswedi ko ke golelang teng ko ke tsaletseng teng ke ko ga mosadimogolo ko bo mme wa so erile ka bo dingwaga tsa bo ninety seven mme wa ka a ba ikemela ka nosi a mm. go nna ko borakalo ke ka moo ke tseneng ko eh, high schoolong ya borakallo ya tlhaole ee so ke mogorotshi ke ntse fela yalo Mme fa re lebelela ka fo lephateng la tsa profession, ke motho o e leng gore ke dira mo go tsa tlhaeletsano gone yanong yana kgotsa corporate communications, public relations, jalo le jalo. Fela ke motho e leng gore o katisitswe jaaka mme ga dikgang jaaka o ne o setse o buile, ke tsene ko. tut tswana Aha. university of technology mara ga wa e taka leleme man Ee, le Ee, ha o tsena- ha o tsena ko pitori re a bolela wena wena o sentsane o le mofurutse gona. A- a ke a fatlha ke dipone tsa gampe ee so ke ke ebile ga ke simolola ko ko ko university ne e bidiwa um technical northern gauteng mm. ke before di-merger tse le go ga go gopola sentle ka bo 2003 eh technicon pretoria technicon northern gauteng le setlogele technicon di kopane ya nna eh selo se le sengwe eh ka mo ga ke tla go graduate ne ke graduate mm-hmm. eh under TUT mme ke simolotse under, under T_N_G. Ee, nka re yalo ka boripana fela ke re ke ke nna o sentlentle o o tlhotlhilwe mm. o sogilwe wa itse ke atle ke re ga monna bua ka bo di-corporate eh, eh, eh, eh corporate communication uh, public relations mm. ke atle ke gopole eh, mac maharare ba re ne ba re ne le spin doct yaanong ga a bona di-camera eh. bagasi ba mmotsa le gore re kgang ba mmotsa dipotso gore a gompieno go la bone o ba rare ee gompieno ga se la bone sentlentle gompieno go mmanta gore no man eh. yaanong o rupeletswe jalo e le seo se e leng gore e ne ntse e le toro ya gago go nna radikgang
eh, ntse ke re yana ke re um fa ke ne ke le mo ngwageng wa marematlo kgotsa matric mm. ke ne ke na le eh osi wa ka ona le ene o tsene ko TNG anong ke tsatsi lengwe ke a mmotsa ke re wa itse nna sentle sentle ke batla go go dira mo radio Mm-hmm. Eh, yaanong ga ke itse gore ke lebe kae ga ke tswa mo high school mo gore ke kgone ke fitlhelele toro ya ke radio a bantha re no man ko ke tseneng sekolo teng ga ke itse gore motho o berekang mo radiong o ithutela eng fela mm. ko ke tseneng sekolo teng go na le radio station ya campus and then ke na le go bona batho ba ba ithutelang bobega dikgang ba ba ya ko go yone koo ba e leng gore ke ke baithuti mo ee mo campuseng e, e, e, e be e be nna fela yalo le gore ke ya ko TNG mhm. e be ke ikwadisetsa bobegadikgang e be ke nna ke ke tsamaya mo campuseng ke ya go bona di-studio tsa radio e e gobiwantse ke ipatla mo radio ene e le gore go go rata radio gaka e ne e se radio e ya ya go ya go nna presenter ya di ya di shows Yeah. e ne e le ya go gasa motshameko me- metshameko ya kgwele ya ya dinao. kgwele ya dinao ee ke ke godile ke reetsa bo ntate cebo mayapi lo bo alfios konyaditse lorato kuntwane Ke- a ba gasa a ba gasa metshameko e le nna ke na le go ba ke na le go ba etsa go ba go ba dirisa Ee, gore o ke- batla go nna ke- mmantšitši tota wa Ee, because ko ko ko ko ke goletseng teng ko go mosadimogolo ne re sena a television set but go ratiwa kgwele ya dinao mo go maswe so e ne e re ga go nna ga go nna saterete ga maitsebo go na le motshameko wa kgwele ya dinao o hmm. e leng gore botlhe ba o emetse ne re kokoana um mo radio re diretse nako nngwe o kry-e battery ya teng e fe e dile because ke battery tsa p m ten ba di bona tse di ever ready or lady di ever ready ee so ne ke na le le ntsala ka o mongwe ene a bidiwa o lefile o tle ba e tseya a ba e pega mo godimo ga ntlo yana a e charge ka ka letsatsi charge ka letsatsi ee ga e tsamaela bo 5 minutes to 3 wa go e folosa o tle ba a e ba fo seledung fa ba ba thatcha ka leleme mo mo table a le nngwe a e checka gore a e kry-ile mollo eh, eh, eh. ga o ka bona a tsutsumayeng sefatlhe go itse gore e, e, e eme sentle ke tlebe re reetsa um kgaso ya motshameko o um and ke sone se se se irileng gore ke rate radio because uh-huh. radio ga o bone se ba buang ka sone mare ba go tlhalosetsa so wa se tshwantsha wena mo tlhogong jang ba go tle ba go bolelela gore no um ba setlhopha se ba apere mebala e ntseng yana ba tsaya lebala go tswa ko botlhaba ba lisa ko bophirima and then ba go bolelela gore stadium se tletse t e be ba, ba bulela o utlwa modumo wa ko- wa ko stereo so dilo tseo wa di wa di imagine Yeah. ga ga o di bone ga o di bone ee go- go go- go farologane thata le ga o lebeletse mo mo mo thelebišeneng thelebišeneng ee so ke ke- ke- ke- ke dilo tse e leng gore di dirile gore ke rate radio and then ga ke fitlha ko campuseng e be nna gore tsatsi lengwe go na le di-auditions e ne ba batla bagasi ba dikgang ba setswana specifically because station se ne se ga sa ka maleme a le matlhano setswana e le e lengwe la, la, la tsone ee. ke le ke, ke le moithuti ko wa, wa, wa go bega dikgang and then ka ya ko e be ke sa tsamaye sentle mhm. e le gore ke tswile mo maemong a bobedi e be e kry-wa ke e kry-wa ke to no we kry-wa ke somebody else yeah fela eh after dikgwedi tse pedi motho wa ba a ba bona tiro somewhere else a ba tsamaya and then be ba decide gore no ga re tle go dira di-audition tsa bobedi a re tse o nna le motho ee e be e le gone ga ke simolotse koo um and jara eo e, e ne ke tsena ko or dijara tseo ne ke tsena ko tng mm. rolo ya journalism ne e le ne e le ntsi thata okay eh, ba tlameha gore ba kgaoganye tlase gabedi go na le ba ba tsenang maitseboa le ba ba tsenang motshegare so ne ke le mo setlhopheng se se tsenang maitseboa seo mhm. ne se nkgontsha gore motshegare ke ya ko studio Wa Ke a- ke a go- ke a ipaka. go- kore se- se se ne ke se rutiwa maabane Mo- bosigo ee. ke kgona go se O kgona go se implementa mo- practice. motshegare ee and then ka feletsa ke ke- ke- ke le motlhotlhi wa wa- wa dikgang kore ke ke- ke sa- ke sa tlhole ke bala dikgang fela Ee. ke le head of news Yo, ko news. ko stationeng seo um ka feleletsa ke ke tshwere thulaganyo ya ya- ya- ya dikgang very eh, interesting or oh, current affairs yes eh. tsele le tsele eh. ya ka is baba ka ne nna le bitsa yone eo so um mare ga go ntse go ya yanong wa graduate wa tsamaya and then botshelo ga bo ga bo ga bo bereke go ya ka mo rona re batlang ka teng yeah so ga ka feleletsa ke dirile mo radiong ke feletse ke direla makwalodikgang ke kwala ee ke teng mo e leng gore go kwala go simolotse teng ko ee e kore um le ko sekolong ga ke lebelela um di-academic record tsa ke a bona gore ne ke dira botoka thata mo go kwaleng go phala broadcasting le ga ne ke majora ka broadcasting but ka mo go kwaleng ne ke le bogale thata ee kgang ke gore
ke rata kgang ya gore ko gore um passion yaka mm. bana ba malatsi a batle ba bue ee. passion phisego tote o ne o na le one e ne e le a rediwe mme tota bokgoni bo bo tseneletseng mm. e le go kwala ee ene
ga o lemoge dilo tse until nako e setse e fetile because le ga o lebelela ko high school ne ke dira sentle thata mo creative writing mm. ee eh, ne ke dira bontle thata go phala sengwe le sengwe ne ke dira maths and science but ga o ka lebelela maths le science bo biology dimaraka tsa ka nne di le ko tlase e le bo madoda score mare mo go kwaleng ne ke So e feleletse ke dira ke le mega dikgang ko Mafikeng, ke direla lekwalo dikgang nngwe ko Mafikeng le le news agency e nngwe e ne e le mo Tshwane mo. Go fitlhelela be ke tlogela bobega dikgang jaanong ke tsena mo go tsa tlhaeletsano. E setse e le dingwaga di ka nna eh, some a mabedi ke dira ka tsa tlhaeletsano yes mm. twenty mm-hmm.
twenty twenty ka nto go fa nna ka re ke ntse le thakaka ka nte ke ntse le motho ga le a bereka ka ubere ao banna mm. yaanong ga ke ntse ke batla mane ke a batla ke batla wa itse um eh, rre segalo sentle ntle o o dirile eng o dira eng mm. ka gore motho o itse ka dinako di le dintsi ga go batle o bitsa motho fela ka ntlha ya gore o tshwanetse o mmitse bo tla go nna fa go bua ene mm. mara yanong ga ke tla go lebelela ke be ke bona gore no man 13 years also mm, mm. ku public prosecutor eh, office public protector Pro protector sorry eh. protector's office eh, eh, o fitlhe o iphitlhela jang o le ko diofising tse di tshwanang le tseo ka rona ko lefurutse ga re dibotse ga o ka bolelela mosadimogolo ko lefurutse mama ke a mmerekong mme ke a go public protectors office mm. a go tswetse mosadi mo go loditseng um
ke ke joinile office ya public protector ka ngwaga wa 2009 e le mm. gore pele ga fone ntse ke le ko ko mahikeng mm. ke direla puso ya ya province teng mo go tsa tlhaeletsano ke be go nna le tshono eh ya ya ko public protector be ke ke latlhela eh, application ya ka mm. then ba ba mpitsa ka ka ka tsamaya sentle morago ga ga ga diteko tse ba di dirang pele ba ka ba ka ba ka thapa motho mm. so ke ntse ko eh, go tloga ka one ngwaga wa 2009 go fitlha ka ngwaga wa um

um ke nngwe ya di ya ditheo tse e leng gore di botlhokwa thata mo mo demokrasing ya rona ya Aforika Borwa di di di di di mmalwanyana di na le bo eh, Human Rights Commission go na le bo Auditor General eh, bo Gender Commission jalo le jalo ke setlhopha sa tsone eh, mme maitlhomo a tsone ke go go sireletsa temokerasi ya rona gore e se ka e yawa ope a se ka e dirisa botlhaswa ene di ikemetse fela jaaka dikgotlatshekelo ee di ikemetse ga di tse letlhakore di dira tiro ya tsone um ditiro tsa tsone ga di tshwane mm-hmm. e, e batlisisa bogwenegwene le um tsamaiso e so kameng mm-hmm. mo pusong tse dingwe di lebeletse ditshwanelo tsa botho tse dingwe di lebeletse boruni, e jalo le jalo. Tse dingwe di lebeletse ditshwanelo tsa bong, tekatekano ya bong. Ee, jalo le jalo.
So, tse dingwe di lebeletse le ngwao le ditumelo tsa rona tse di farologaneng gore go seka ga nna ope yo e leng gore o a gatelelwa eh, on the basis of gore o dumela o dumela mo go eng o dumela mo borastafari or o dumela mo mo bong ka dilatlha or o dumela mo bodumeding ba dikereke jalo le go se ka ga nna yo gatelelwang ka mabaka ao it's very interesting gore mm. um o tla be o kopana le motho mm. eh, a bereka jaaka ko kantorong yaka o e buile eh, ya, ya, ya public protector mm. eh, le kile la duba thanka kore ofisi a re re fela ka dingwaga tse o di buileng tse mm. le kile la duba thankga mo goreng eh go na le mongwe eh o nkgodisitseng wa tla ntheare wa bona ga go na le sengwe se e leng gore ke a se rata ke gore yaanong ene o dumela thata mo mo go tsa setso a bua a re um office e e kile ya ntirela molemo o motona ka ka administration e e rileng gore kana nne re khukhutha ne re khukhutha e re ga re raya go bona rre se mangmang a be re tshwanetse re iphitlhe re dire eng re dire eng wa bona office e ya be e re thusa mane anong re tsamaya re phuthologile ga ke ya go batla go bona rre mang mang ke tsena fela ke phuthologile ga ke sa tlhole ke iphitlha ga ke tsene ka mafika so it's, it's, it's very interesting gore eh bontsi ba rona ke ikakaretsa bontsi ba rona ga re tlhaloganye tota boleng ba ofisi e tshwanang mm. le ya public protect mm.
Ke nnete, ga re tlhaloganye gotlhelele. Selo se se ke ratang go se gatelela gantsi ke gore fa o lebelela the way democracy ya rona e ntseng ka teng, segolo jang fa batho ba na le ditletlebo kgotsa ba na le dilo tse e leng gore ba ipelaetsa ka tsone kgotsa go na le dilo dingwe tse e leng gore ga di ba jese diwelang, batho ba tlebe ba re no ya ko kgotlatshekelo. just like that just like that ga ba ga ba tse eh, ga ba tse tse le eh, tlhogong gore go tla tsekelo ga se mahala mm. ya tura ya tura ga o ya ko ko high court o re o re o suwa motho mm. go o tlhoka di lawyer then go na le go na le di attorney mm. tse leng gore ke tsone o di briefang wena ya ka client ya ka client gore ka nanong ke a le bolotsa ba ira all these administrative things tsa go file go irang go irang go irang but o tlhoka eh, advocate ga e le gore di-attorney tseo ga dina se se bilwang right of appearance o mm. tlhoka advocate gore ye go ye go argua case ya gago mo pele ga kgotlatshekelo ko pele ga magistrate eh, ko pele ga ga ga baatlhodi baatlhodi yaanong batho ba botlhe ba tshwanetse ba ba tshwanetse ba duelwe ene ba ba ba charge go ka di-awara ba charge go ka ga ba la document e ka ba tura ee.
Jaanong ditheo tse di tshwanang le bo public protector ga di na sophistication eo mm. ga o tlhokagale gore o itse molao wena se o tlhokang go itse fela ke gore mongwe o go diretse sengwe se se seng se se sa siamang mm. segolo ya mo pusong ga e na dithata tsa go tsereganya mo e leng gore go na le kgogakgogano magareng ga batho ba babedi ba ba private yes e tsereganya mo e leng gore tetlebo ya gago ke kgatlhanong le le setheo sa puso mm-hmm. ee and then ga o tlo go duela sepe wena se o tshwaneleng ko o sira ke gore o ba itsise gore ke eng se o sa se itumelelang ke bo tswa mo go bone bone ba tla ba tlisisa ba fitlhelele nnete yotlhe e ba tla ka dikgato tse di maleba go mm. siamisa se se senyegileng rona re batla go sua mm. o re no no no no o mm. pontsela le mataka eh, mm. o tsaya jang o tsaya jang dipodi tsaka a go di folisa fale nna ke di beile fale eh. ke a go mosua eh. ene yaanong ko kgotlatshekelo a se gore ke bua kgotlatshekelo maso mare kgotlatshekelo um ga go bonolo go tlhaloganya gore go iragala mm. go tle bo go ntse go tee eh, heads of argument ee eh, file a notice of intention to oppose dilo tseo di tlakanya and ba dirisa le puo ya se latin thata mm. go ntse go tee ultra virus ee ga o sa tlhaloganye dilo tseo ga o tlo oh. o tlo go tsibikela o le mo o le mo o le mo ee kante go na le ditheo tse e le gore o ka di dirisa tsone o sa tlhakantswe tlhogo ke dilo tse tse dingwe very very very very interesting mm. go bua jaaka o bua yalo ka gore o na o tla bo o ntse o kgatlhiwe fela ke motho wa gore a re i put it to you o re a iphuti tuyo e rawe a ko a ko re fetse o nja kana kana o nja ka awara me me it's it's a very interesting journey e anong ke simolla go tlhaloganya le go go itse botoka mo goreng ka be ke ipotsa man gore go kwala go go kana um kitso ye kana ya go rata go go go um tla ke dirise lereo la seeng la creative writing mm. mo goreng ga ga ga ke ga ke tla go tsena mo Moding wa kgang tota, wa, wa lebaka la gore goreng e be re lefa. E re ke lebelela buka e e re tlileng go bua ka yone gompieno. Ke re yes. Ke kgona go bona gore where does the creative writing comes from. Mm. Ene go, go botlhokwa le go itsise ba batlang ko tlase ba e leng gore ba ka nna le kgatlhego mo tirong ya mofuta o gore go simolola ka go bala mm. ga kwa kwa wa kwala o sa bale mm. ga ke gola um ne re ga ke ile le mme ko toropong or a ya ko toropong ne ke phela ke mo kopa selo se le sengwe fela ne ke kopa gore a ntle le copy ya drum magazine
Drum magazine e ne e na le e ne e na le what we call feature writing mm. itse feature writers ke batho ba go na le mo bobega dikganyeng if a story breaks now gote um eh, mapodisi a thuntshitswe go na le babegadikgang ba ba mm. fitlhang moo ba go ba go ba go tswa ka report e, e, e re bitsang hard news e go bolelela re go diragetseng eh a batho ba ba tshwere mapodisi a reng ka selo seo mm. very short straight to the point

le lekwalodikgang o tlo go kry-a mo section ya ntlha the first few pages ke tsa hard news mm. this is what happened this is what happened ko gareng ya nakwa ke teng ko re kry-ang teng ko eh, batho ba jang mona eh, eh, ditori tsa teng di ditelelenyana e ka re di a dikongoganyana yana mare di go paintela picture di go raya di re imagine Ke tsone tse nna ne ke le interested thata mo go tsone. Mo go tsone, mo goreng ya ka ne ke bua gore o itse office ya gago e kile be ne e thuba thankga thata mo goreng rona ga re re for instance ka nako ya Marikana, ee. rona e tlile go buiwa ka Marikana go tilwe batho ba bolailwe koo. Mm. Motho a tshwana le wena mo bobega dikgang a batla gore anno Ee, batho ba bolailwe koo, mme tota kgang ke gore batho ba ne go diragala jaana le jaana kana it was a sunny day eh e le gore borre ba nne ba iketlile mapodisi ba setse fela ba tshoganyetsa le bone ba tshoganyetsa mapodisi um ga se kgang ya gore ba tlhabane e kile ya nna dikgogakgogane o la tsena ka botlase ga letlapa o le ga tswa ka botlase ga letlapa wa bogotu o itse creative writing is so is such a beautiful way of telling a story ke yone ke buang ka yone ke feature writing Ba ba tlebe ba ba ba dira mo go lone ba tlebe ba s- ba ba repotile go go tle bo setse go itsege gore go tlhokafetse batho ba ba kae ka mabaka a feng le le le ba e leng gore ba tlhoka go commenta mo office ya president ya reng Yes. office ya sepodisi ya reng and then ba feditse wena ga ba sena go tsamaya ke gone o tsenang koo nako eo ditopo tseo di- di tserwe di le Tserwe dingwe. di- wena o o batla mo di-witness ba nne ba le moo o batla family ya batho ba ba amegileng o batla mang le mang o utlwa ditori tsa bone ba tle ba go tlotla re no motho o um o tsoga ka five o'clock every morning wa rapelanyana pele a ya mmerekong mm-hmm. a wa ya kwa um bikinyana tse di neng di le malatsi nna a hutsafetse a re ga ba gole madi a enough a batla go romela ngwana ko sekolo o kry-a di-details yaanong context o bo e ba into perspective gore ba tlhaloganye gore batho ba ne ba sa strike fela for fun mm. go na le dilo tse ne di ba pateletsa gore ba ire jalo and then di-decision tse di tsewa mo di-boardroomong ke di-directors tsa bo lonman this is how they affect these people and so forth and motho o do a nna mo mokhukhung mo rustenburg kwa ko eastern cape o tlile a raletsea a tla o tlhalosa dilo tsee o iketlile le yone o sa taboga it's very interesting mme ke tshogela gore bokwadi bo bo ntseng jalo ba swa mm. and and and and i stand to be corrected mm. ka ntlha ya gore ga ga ke na kitso e kalo mo goreng um go ntse jalo tota mme ga motho o tla go lebelela gore mafaratlhatlha o tla go lebelela ka mokgo bana ba rona malatsi a ba sa batleng go bala ka teng mm. ke batho ba ba batlang gore eh ke batla two minutes eh, eh, one minute ke bone ke fetse ke mm. ithe ke re ke a mm, itse mm. no go ntse yalo ke kgwetlho e leng gore itlile ka mafaratlhatlha a social media um mme seo ke kgwetlho mo bathong ba e le gore ba tshwanetse ba dira mo bobega dikgang gore ba bone gore how do they stay relevant even with the advent of social media um mare go na le Kgwetlho e nngwe gape e re itemogelang makwalodikgang a tswalwa ke makwalodikgang a le mmalwa a setseng a tswetswe bo city press jalo le jalo bobalo ba nne ba bue le ka sunday eh, was it sunday world o ka re le yone ga e sa tlhole e, e, e sunday world e sa ntse e tsetsepetse yone ebile e na le um botsamaisi bo bosha mare go na le tse di malwanyana tse di setseng di tswetswe it's mm. very mm. ko gore go raya gore go botlhoko mo goreng re tswa mo mo mo mo mo ireng ya mm. pampiri re tsena mo go ya like we bua gore ya city ya, ya city press maloba ke ga ke bona gore le bone ba dira maranyane a tshwanang le a re a dirang mm. gore ba bona gore ei o ka re pampiri ga e bereke mara podcast mm. ya bereka e re re bitse baitsanape ba tle go bua mm-hmm. re ba rekote ee no ke ke go go tsamaya le dinako ka gore um ga go ntse go ya dilo di a fetoga di fetogela mm. botokeng um fa fa o lebelela histori ya ya bobegadikgang go simolotse go na le le makwalodikgang and then mole ga tla radio mm. mme radio ga ya replacea eh, pampiri mole ga tla television television le yone ga ya replacea tse pedi tse di kgonne go coexist be go tla social media eh re mo nakong eo ya social media le digital media ba bangwe ga ba tlhole ba ba printa newspaper ba, ba, ba online fela so mm -hmm. ke go leka go, go, go nna mo, mo dinakong ka gore ba lemogile gore rotlhe re fa matsatsi ya rotlhe re fa matsatsi ya mm -hmm. bogolosegolo jang bana ba rona o kry nako le nako ga, ga re o tlotla ka sengwe mm -hmm. ga se seo se e leng gore o se bone jaana ka matlho hey. ke seo se a se bonang gore hema so se ke se mo founung se ebile se bua le nna bona exactly gone yanong yana go fa sekai re mo gare ga eh, sejana sa lefatshe sa kgwele ya dinao mm-hmm. eh, fa e ne re santse re le ko 1994 nke be re kgobokana radio kgotsa re a go kokwana ko go a bo mang mang re lebelela mo thelebišeneng gone yane o ka lebelela mo founong o le gongwe le gongwe ko leng teng ee. it's very interesting mm. mme ke tsaya gore Ee, go tla go tla siama ka ntlha ya gore go raya gore le batho ba re or dinako tse re tshelang mo go tsone batho ba re tshelang mo dinakong tse ra fetoga re nna botlhalenyana mo goreng le rona re batla jaanong go go itse dilo tseo ga re re nyaa ke technology ga ke atle ke re ga motswana a gorogile ko mm. o itse gore sengwe le sengwe sa sa siama ka gore mofurutshi ke ene motho o ke itse gore wa sokodisa mofurutshi o tla bo mora gore so se o ka se dira jaana botoka are eh, so se so se nna ke itse se dirwa yana Ehe. o utlwe mofurutsi o a- o mmolelela ka internet a re ga e le gore ga go na lefoko internet ore social media ka setswana go ra so so ga se exist ga se so ga se so
yaanong ke batla yaanong re tsene tota mo moding wa kgang um batho ba le bantsi re o re tlileng go bua ka ene ba bangwe ba mo itse as a hero mm. e le mogaka ba bangwe ba mo itse as a villain mm. eh go go go ya ka gore wena o batla go mo lebelela ka leitlho le le ntseng jang mm. nna nna ke a tle ke re fela batho ba ba ba ba tla mo tlhaloganya botoka jaaka mongwe le mongwe e le motho go botlhokwa gore o tseye nako ya gore o tlhaloganye ebile o bale ebile o ithute ka motho mm. gore o seke wa nna le only one sided story mm-hmm. batho ba ba ba mo itseng sentle ba tle ba re na tla re batho ba me mm, mm. batho ba me ke mafoko a ga re lucas mangope um Goreng Rre Lucas Mangube? Goreng not Nelson Mandela? E seng Sisulu? E seng Mathanzima? E seng Rre Bothelezi? Why? Why Rre Lucas Mangube?
Ga ke gola ko motswedi. Um, ke na le dingwaga di ka nna lesome ka 1994. Mm-hmm. um rre mogolo wa me mm. o ne a dira ko ga rre mangope mm-hmm. e le ene a tlhokometseng mo lapeng mo jareteng a tla gola a irang le ko segotlong ko morago mm-hmm. jaanong O ne a rata Kgosi Mangope ka pelo ya gagwe yotlhe. O re ne e re ga re ntse ko lapeng nako tse go le mariga yana re le ko mollong um go na le radio mo le e tshameka tsele le tsele. E re go buiwa gore Kgosi Mangope o dirileng o ne a itumela thata. la itumela thata ene ene a sa utlwe sentle mo tsebeng so bomme ba tlebe ba mo tlhalosetsa gore no gate o erile yana yana mare o a ba tshega a itumela so ka bo ninety four ga dilo tsa ga kgosi makope di simolola ditlhakatlhakang um go na le dilo tse ke di lemogileng nna as a ten year old yes ne ke utlwa mo lapeng gote ei e ba e tla batho ba ba ba ba ba diboshwa go ke diboshwa bo mandela bao ke diboshwa ba e tla ba tlo go tsaya dilo tsa lona tse e leng gore kgosi mangope o le di diretse ke se ne se buiwa ka nako eo ee ko lapeng ko gae a ke re tlebe re le bana tlabe o reditse re reditse bagolo yana go te re rata maka re reditse ga go buiwa ka ka tsone dilo tseo bagolo ba lefa ba a bo a bo utlwa o ka re o na le mokgwasanyana ba ba setse ba rile ka nanong ke mmuso wa mapantiti o a boo salo makala gore he ba re ei tsamaya bagolo ba bua ee fela yalo and then ga ke tswa mo jarateng ke ya sekolong kgotsa ke ya ko lebenkeleng mme se jo ke utlwang kwa o contradicta o le wa ko lapeng ee ba le ba re no mandela o etla o tle go re golola ee go mo re re mo ga kgosi fa ro ga re a siamelwa Interesting. And then ga o lebelela mo mebileng go na le diboto tse tse di beilweng yalo mo mo mo dipaleng tsa motlakase. Mhm. Di na le setshwantsho sa Nelson Mandela a le e le tlhogo putswa yana a smile. Yeah. Kutse bo eh se kung jalo ke nako vote ANC. Ke dilo tse tse tse ke di gopolang ke santse ke le ke le dingwaga tseo. And then round about then no go na le batho ba motse o bapileng le wa rona um mme o ne a na le tsala right next door to to this house e, ya ntate o ne a bidiwa eh, paulo manna fela mm-hmm. ne re na le go go ya ko ko the next door neighbor tsa ga ntate manna fela eh. because mme le le mme wa ko ne le ditsala ke ne le baruta baruta bana mmogo so Kwa rre manna fela ne go tsenngwa di-meeting ko. O fitlhela go opeletse batse le lewe ma e le le mau yeso controversy. And then e be ba phasaladiwa ke, ke, ke mapodisa go nna di-teargas eng eng Yeah. ee dilonyana tsa mofuta o so ke godile ka, ka, ka, ka, ka, ka di- that imagery in my head Anyway, Eh, ke ipotsa le gore why ko ntle go te no this is the ushering in of freedom ka mo gae go te no eh, this is this is this is this represents disaster for yes. us so ke godile ka ka ka ka ka menagano e ee yaanong gantsi ke gola ke ke le ke le moithuti wa tsa bobega dikgang ke feletse ke dira yaka mme ga dikgang ee ke be ke developa interest mo dipolotiking tsa south africa um ke reka dibuka ke bala ke reka dibuka ke bala mare ka lemoga gore ga go buiwa ka a transition ya rona from apartheid to, to, to, to democracy, democracy. gantsi dibuka tse di buang ka, ka, ka that transition mm. di, di, di, di, di lebeletse thata karolo e tshamekilweng ke ba e leng gore ba ne ba le ko pele mo mo go kgaratlheleng kgololosego ee gantsi e le ba ba ba makoko a tshwana le bo ANC, yeah. SACP, PAC jalo le jalo. And then ke re no man, a go a felela story se ga sa felela se. Mm. Because ke ke dumela gore go go kwalo ga dibuka especially dilo tsa history ke go preserve-a history eo gore ba ba tlang ko morago ga rona ba kgone go itse gore re tswa kae re le batho jaanong ke rata go dirisa sekai sa sa picture puzzle let's say uh, we are telling that story through a picture puzzle mare go na le di-piece tse di shortang mo
batho ba ba tlong go tsaya picture puzzle eo rona re setse re tsamaile ga ba tle go nna le a full understanding ya what transpired in, in, in, in, in times gone by wow. so e be ke nagana gore no this such mission puzzles includes the stories tsa bokgosi mangopo gore bone ke karolo e fe ba e tshamekileng and then um ka lemoga gore no ga gona opo o tsere matsapa a go kwala buka eo ke tswa ko motswedi ke trainilwe go dira mmereko o and ke na le maitemogelo a one why not take it upon myself to do it to do it eh and then that's how that's how the story came about that's very interesting go raya mm. gore moano tota nne e le gore a jaaka o setse o kaile re batla gore puzzle e e felele mm. and-e gore puzzle e e felele story se sa tlhokagala sa ga mm-hmm. rre mangope um mm-hmm. leina la buka e ke o e tshotse foo ke kopa yaka fa eh, bafanas mm. gore buka e e life Ke ka moo ke simolotseng ke re bangwe ba tla go raya ba re ne re mo rata rreo e le mogaka mm. bangwe ba go raya ba re he was a vicious tyrant mm. gore eh, ne e le mobusa esi mm. ke seo se batho ba bangwe bontsi ba tlebeng ba se bua buka e is a very interesting read ke ka moo ne ke bua ka gore yaanong ke kgona go tlhaloganya gore kitso ya creative writing le gore re felele fa oh. e tswa kae every chapter has a setting oh. kore ga ke e bala entire um go tshwana le ga nne o bua ka the independence day oh. go no it was it wasn't just an independence day mm. o bua ka mokgo wa itse stadium se ne se ketse ka teng mm. o bua ka mokgo eh ga ga ga di eh, eh, eh, ba ba ba yeng ba nako eo ne ba la le ditswe ka teng ne ba tsena ka teng mo mm. stadium gore ba bangwe ne ba ebile ba palwa le go go nna fatshe ko gore stadium se tsikinyega that's that's way ke reng yaanong ke a tlhaloganya gore buka e o e kwadile ka mokgwa ntseng jang mm. mme e re pele re tsena mo go yona a be ke rata chapter one ya yone e nkgatlha ka gore e bua ka history ya motswana mm. and that was very interesting to me gore nna ke le mofurutsi tota ga nne ke sa itse sentle gore ba furutse ke bomang ba tswa kae oh. and you decided to take it all the way from the 1400 ehe no ke bone go le botlhokwa gore ke dire yalo because eh, re le batho ga re se se re se bonang fela um go na le ko re tswang teng. So ne go le botlhokwa mo go nna gore pele nka re kgosi Mangwepe ne e le motho o ntseng jaana le jaana o dirile sele le sele le sele. Ke tseye um motho o balang buka ke mo ise ko ko morago a bone gore kgosi Mangwepe o tswa kae, o tsalwa ke bo mang, o tsalwa ke bo mang bone ba tsetswe leng, ne go diragala eng ka nako eo tse e leng gore o ka feleletsa gore ke dilo tse e le gore di shape-ile se e leng gore o feleletse e nnile sone ee so ne go le botlhokwa thata go go lebelela jalo gore ba ba frutsi bone ba tswa ko kae go tlile yang gore ba bidiwe ba frutsi um dikgogakgogano tse di nnileng teng magareng ga bone le merafe e mengwe jalo le jalo ee it was it was it was that's why ke re nna ka gore ke rata setswana ke rata go itse ko ke tswang teng go le ga e le gore ga rena nkareng ga rena tota modi o tseneletseng mm. wa gore ga re bua ka mofurutshi ga re bua ka mofurutshi as a woman or mofurutshi mm. as a man but yet again the fact remains mm. gore mofurutshi motho a kile a ba le teng eh, gore gore eh, eh, eh, motebejane eh. as a person a kila ba le teng le tebele eh. le kile la be le le teng eh. mo goreng nna ke le motswana ga ke bala bukae i could relate very well mm. to now i can go back to who i am mm. and look at the man from a different lens ka gonne monna wa mozulu ga a tla go bala buka e wa go e bala ka leitlho le le rileng a re kana go kila ba go na le le mmangosutse bothelesi mm. o e leng gore ka dinako tse reo re mangope nna a tshela ka tsone le ene nna a tshela a dira dilo tse eh, eh, upa buang ka tsone why mm. why is is this story special ka gore le nna ko ke tswanteng le nna ko ke ke tswanteng mm. go kile ga bo go na le motho o ntseng jalo mm. so it's, it's, it's, it's very interesting gore o e tsere ka letlhakore le le ntseng jalo gore re mangope o re mo itseng jaaka a re re leader eh. the leadership did not just start mm. ka bophuthatswana but it, it, it, it, it started from birth gore ee eh, eh, rraagwe mogolo e ne e le kgosi fa le fo bapong um mme le ko lefurutshi mm. rraagwe tota o mo tsalang Mm. e ne e le mongwe wa batho ba ba kwa kgosing Ehe. jaanong reo ga se ga se moeteledipele fela ka gore na a rata go nna moeteledipele Eh, eh, eh, ke nnete eh especially ga re ga re lebelela gore o tlile go tlile yang gore e nne e nne kgosi and then from bogosi a feleletse a tsene mo dipolotiking mm. a ba etelela boputa tsona pele mare tse dingwe tse e leng gore ke bone di nkgatlha thata ke go itse gore le ga na le ko sekolong ko ko st peters um o tlhophilwe ke community ya mo sekolong gore a nne prefect e le mm. gore ke ene o filweng dithata tsa go netefatsa gore melao e e tshwanang ke gore yo obamelwe ke baithuti ba ba nnang ko di-hosteleng ee ee ba ba ba e obamela Ba e o ne a obamela. filwe a filwe maemo a ao. mafile maemo a Ehe.
so sentlentle o simolola go tlhaloganya gore re mangope wa president Mm. o tswa kae ee o tswa kae ne o batla gore o re fe modi wa kgang tota um nna ga ke gola ke gola ke itse e le gore re mangope ke a tle ke re yet he was a simple man but mm. very complicated complex human mm. being just like mm. any other human being gore o tlebe e le monna wa tumelo eh. e le modumedi of note eh e be o utlwa batho ba bangwe ga ba bua ka ene ba re re o e ra utlwa gore ne e le modumedi mara nna na sa tshola ba bangwe sentle ka mm. tekatekanyo e bodumedi bo re rayang bo re mm. rata mong ka wena jaaka o ithata
no ke ke nnete kgosi mangope ke tlhola ke raya batho ke re o ne, o ne a e ne e se motho o o one dimensional mm. he meant different things to different people ga o goletse ko mahikeng o tlo gore kgosi mangope was the best there ever was because o golela mo mo mmabatho ko di-uniting mm. you can walk to mega city to do your shopping mm. uh, you can go to a local university yeah. you can go to mabana mo lewe go ithuta botaki le all sorts of things um fa le go na le di-radio station go na le television mm. station o ka go iteka letshego ko wa fitlhela o o dira koo ee go na le dilo tsa go itumedisa batho go na le di-casino le di-hotele eng eng mare ga o goletse ko let's say o goletse ko ko madibogo mm. o na le maitemogelo a totally different and then um Ke tsa from letlhakore le lengwe ke re, let's say go na le mme o ke buang ka ene mo wa ko borakallo mme gone yano yana o nna ko um ba re ke motse o just outside brets maboloka mme o o tlhokafaletswe ke ngwana wa sixteen years eh mosimane o ne a bidiwa kabelo lebelwane a tlhokafala yana a bolailwe ke sepodisi sa bophuthatswana fa re wa lebelela gore ba ne ba mmolaelang ba bangwe ba re o bolailwe ka ntata ya gore o ne apere sekipa se se nang se na le sefatlhego sa nelson mandela mo pele Ba bangwe ba re o bolaetswe gore sekipa sa gago mebala ya sone e ne le di-corporate colors tsa anc yaanong mme o ga isa kry closure mm. because batho ba ba mmolaileng ga go ne go na le commission ya nnete le poelano ga ba bidiwa gore ba tle go confessa gore nna ke rona re dirile se ka mm. mabaka a feng ba kope amnesty mm. so All that she got ke 30,000 ya, ya phimola keledi. To this day, ga, ga, ga, ga e mo tshware sentle. Ga e- ga e mo kgang eo. sentle. Le, le ga ne ke, ke mo interviewer, ke, ke, ne, ke, ke ne ka mo kopa gore re tsamaye mmogo re ye ko lebitleng la, la ga Kabelo re golo. She couldn't bring herself to, to accompany me because it's too painful for her. So motho o ntseng yalo, ga morago re kgosi mabopo was the best ga tlhaloganye gore o bua ga go utlwe gore wa reng whereas o goletseng ko mahikeng a bona dilo tsa o goletseng ko ko ko motswedi ko motswedi a bona ko motswedi re ne re na le sengwe le sengwe a bona helicopter ya e ko tame fela e tla go mofa disubitsi re na le dikolo re na le dikolo tse tharo ko motswedi one of which ke boarding school mm. re na le re gola re na le police station re na le clinic re na le crash re na le reservoir ya metsi re na le air strip yeah. re na le tard road so ga go letse ko o sa shote ka se ga go na o ka ngongore but me o ene o dilo tseo di a secondary to her o santse a batla dikarabo gore ngwana ke o bolaetsweng so that's why ke re maitemogelo a rona ka kgosi mangophe ga a tshwane eh, and then eh, motho o reng kgosi mangophe was the best because of all of those developments mm. and all of them you can't fault that person because o bua his or her own lived experiences mm -hmm. perspective ya gagwe same way le o o o pelo botlhoko le ene mm. e, o bua o bua tsa se itemogetseng so both their views are valid so ga o le mokwadi o kwala story sa mofuta o ga wa tshwanela gore o kgaphele sepe ko thoko o di baya yana o di bapisa di le pedi so that motho o balang a iponne ene from matlhakore otlhe a ba tsaya tshwetse gore ene o tsaya that's where the puzzle comes through to gore puzzle e ne o bua ka yone gore ga o ka bua ka rre o fela ya ka rre o siameng mm. o tla bo o latlha another piece mm-hmm. of the puzzle mm-hmm. gore ee eh, go na le mosadimogolo mongwe o tswang gore nako nne masole a tsene ko motseng kwa go dithunya di tla tswa metsi mm. ga a nagana fela gore ka nangwana ke o bolaetswe koo mm. ga ana the same lead experience as motho o goletseng jaaka nna ko mahiking ke a tle kere batho ke ba raya kere ke nnile le lesego la gore ke bone di eh, eh, eh, was it BTH and, and the rapid transportation of buses that was happening ko di-uniting ke a tle ke ba reye kere nna i played cricket day e ne go na le format e ne go te ke eh, eh, day night cricket format mm. gore ga e re six o'clock distrata tsa ko di-unit di nne di mm. benya mm. a be re sentsane re ka tshameka o ka re go motshegare so it's, it's, it's very interesting gore o kwadile ka reo mme ke batla gore re bue ka kgankie ke ikwaletse di-notes tsa me ka gore buka e ke e badile ke e balela monate mm. yaanong ga ke tla go bua le wena ke tshwanetse gore ke e balele ke tshwanetse gore ke e balele gore ke a go bua le rreo tota mm. gore ga ga re tla go lebelela rre mangope ka mokgwa o mo kwadileng ka teng so se ke se ratileng thata was the fact ya gore o kwadile part 3 mo part 3 ya gago o bua ka the curious case of bophuthatswana mo e leng gore o re o ralla phate tota ya gore bophuthatswana e simologile ka ngwaga mang le gore bophuthatswana ga e simolola e simolotse go sena sepe literally nothing gore ga ga ga siskei ka kwa ore eh, eh, eh, transky ka kwa bone ba setse ba ba simolotse no go sentsane go buiwa gore ee monna o ne o rela gore o tla kgona o le gore a re ka go fa setshanyana fa sengwe se ka tswa Eh, eh. a bo bona gore go botlhokwa gore o o re kwalle the contrast between there was a man who started the race late mm. in the building of homeland mm. and how visionary he was gore go siame la go mpha se le se mphang mme ke batla gore ke nne le batho ba me mm. ke direle batho ba me mm. to dilo tse o buang ka tsone you, you spoke about very interesting infrastructures gore go ne go na le go ne go na le di-stadium gore go ne go na le di-hotel-e mm. gore go ne go na le le le di-building tse ne e le gore ne di ikaegile ka setswana tota gore ga ga ga builder eh or a ga building ba e bitsa ga loe mm. wa tlhaloganya gore monna go monna o ikaegile ka setswana go ya ka wena O tsaya gore Rre Mangope na a direla batho ba gagwe jaaka ke setse ke kaile gore na a bua dilo tse ka bophutatswana a re bitsa batho ba gagwe. Hmm.
Kgosi Mangope e ne e le se o ka se bitsang eh, a nationalist, a mm-hmm. Tswana nationalist. A nationalist ke motho e leng gore is just concerned about balotso la gagwe fela mm. e le gore ba nna le le ditšhono tse di maleba mo ikonoming ba tswelela pele a sa lebelele ba bangwe ko site so e ne e le ne e le motswana through and through teng gore o ne a fa di dikago maina a setswana eng go lebelela bo mma batho the name of the capital gore e ne e le motho o ratang setswana thata-thata and then a rata Batswana. Ke ka moo le ga dilo di tlhakatlhakana ka bo nineteen ninety-four a na re instead of gore ke re boele Aforika Borwa nkampane re ya go tlhakana le Botswana because ke bone batho ba rona bao. Gore na re either re re remaina ka boemanosi ba rona independence ya rona failing which betere re kopane le Botswana. Ee, ke so nkare ke motho o ne go nna rata Setswana le go direla Batswana thata-thata mm, go feta dilo tse dingwe dilo tse dingwe nna ne ke bua le mongwe maloba a re ramamope na tla ya nna kgang ya gore e ba bangwe ba ba ka nna ba tla re tla ba amogela mara ba nne ba ntse ba itse fela gore fa go lla same setlhaka ee a se bonno ke boetela ee ga se o e buile sentle ga se bonno ke boetelo mme bophuthatswana ya simolola ka 1977 a bophuthatswana ga e simolola ka 1977 jaaka o buile O buile gore ke gore maphata kgotsa ka mokgwa o ne a aragantse thuto ka teng, o ne o tla lemoga gore e ne e le monna o ne a rata thuto. O ne a rata gore bana ba bophuthatswana ka nako eo, e nne batho setšhabeng, e nne di-nurse, e nne mapodisi, e nne batho ba e leng gore ba tla direla setšhaba, mo mo goreng go mpontsha gore ne le motho ne le gore thuto was number one ee ke nnete sengwe sa, sa, sa dilo tsa simolotseng ka tsone ke go go kgapela thoko se ne se bidiwa bantu education mm. bantu education e ne le system ya thuto e ne e dirisiwa ke puso ya tlhaolele mm. e, e ne e re ga o le mo south africa um basweu ne ba fiwa thuto ya seemo se se rileng se se rileng batho bantsi ba fiwa bantu education e leng gore e ne e le ko tlase thata ka seemo um ne ba tle ba bue ba eteledipele ba puso ya nako eo ba re motho o montsho ga gona mosola gore o mo rute dipalo mathematics o mo rute physical science because tiro ya bone ke go go berekela wena o le o le motho mosweu so ba feye ya seemo se se kwa tlase wena o tseye fa because wena ke wena o tlo go etelela pele ikonomi ke wena o tlo go busa mm. jalo le jalo so o kgapetse thoko that system ya, ya, ya thuto ya bantu education a ba establisha commission of inquiry e mm. eteletswe pele ke re o ne a bidiwa eh, professor lekela e ke motho wa ko temaneng ko kimberley ee professor lekela a batlisisa um gore eh, seemo sa thuto sa boputa tsona se ka tokafadiwa yang gore se kgone go producer batho setšhabeng mm. batho ba e leng gore ba ka ba ka contributa go go godisa ikonomi ya bophutatswana ba e tswela mosola so Report ya gage e tlile e cover-a sengwe le sengwe go tloga ko early childhood development excuse me eh, hmm. ke ra eh, crash crash e simolola ka bana ba three years three year old hmm. all the way to university so gore go nne le eh, university of bophutatswana e ne e le di-recommendations tse di tswang mo reportong eo gore re nne le a three tier schooling system e ne di-recommendations tse di tswang mo mo reportong eo gore go nne le le bo eh, vocational eh, studies tse ne di fiwa ko manpower e, e, e tswa mo mo reportong eo e ile kgang ya gore tota na lebelela education holistically ebile ee. a a tlhaloganya le gore ga re a fiwa ka go lekalekane ee. mo goreng ga e le gore no o sa fiwa mo dibukeng re a itse gore ga o ka ke wa ya unibo ee. as university ka nako eo o tla ya ko mmabana ko ba tla go tlhatlhelelang ka tsa botaki exactly. o, o tla ya ko, ko man power o mm. tla ya ga o le motho wa gore re a itse gore o kgona go dira ka diatla mm. mo goreng e be ke rata ga buka ga go e tla go bua ka gore to a point where a ise le delegation to israel ee o ne e ne le motho e leng gore ga ga a na le idea ya gore re ka tokafatsa fale le fale o ne a tseya batho ba e leng gore re ka re ke bo maitseanape kgotsa bo mankge mo mererong ya se e leng gore o batla go se tokafatsa that's why ga o lebelela case ya early childhood development o tsere mme o mongwe e leng gore o ne a na le maitemogelo a mantsi thata mo dinageng tsa boditšhabatšhaba a mo tlisa kwano gore tla tla o re designele eh, plan ya childhood eh, development mm. eh, o bua ka go ya ko israel ko israel that's where idea ya mmabana came from mm. um, me ke Sebogile Mangope o tlhokafetse mo moago go robala ka kagiso ee moago go robala ka kagiso ee mme wa ga re kwena Mangope o ne a a ithuta a ithutela dilo tseo tsa bo childhood development ko University ya Jerusalema ko ko, ko, ko, ko Israele. Mm. E be nna gore kgosi mangope jaaka moporesidente o etela naga ya Israele. Israele. Ya re ga a le koo a etile a ba a laletsa mme ke sebogile gore ke mo ke mo Israele tla o tlo go mm. mpona. E be nna gore eh, puso ya, ya Israele e ne e hostile re mangope e mo laletsa gore ye go bona motshameko wa, wa mo seraleng e, e stage mm, play stage play yaanong that stage play e ne e diragalela ko ko ko centereng e tshwanang le mmabana ya ka koo mm. e be nna gore mme mangope eh, ke se bogele o rata se a se bonang mm. a ba simolola go tla re mangwe bo rona go bane re tshwanne ke gore re go ba go na le go ba go na le sengwe ee re nne le le sengwe sa mofuta o ko gae ke ka mo mabana e felelitse e, e, e, e nna ka teng e be ya nama yalo bo futhatswana e fitlha ko bo legorutse ko bo tlhabane ko bo taong jalo le jalo mo goreng re tlabe re dira a very disjustice ga re kare ke a ratile ka mokgwa o also buka gago e tlhalosang gore he e, mmabane mmabana mmabana e ntshitse bommankge mm. ba ba ba ba ba botaki mm. o bua ka double hp mm. o bua ka batho ba ba tshwana le borre jonas kwangwa ee bodaza bo bodaza yes bo bo bo ntate presley tshwenya ga ya go re wa wa yala sentle wa wa re bolelela gore eh eh le seke la ha le bua ka oscar Mm. le bua ka ka mmabana Mm. There's, the, the, the, we wouldn't have an oscar if it wasn't for of such programs tsa tsa bophuthatswana Mm. a be ke ke ke- ke ke rata yone mo mo kgaolong e ya boraro gore eh go na le section ya Navana Mm. where you tell about the achievement ee ee go go botlhokwa yaka ke ne ke seke ka ile gore eh tsa botshelo ba kgosi mangompe di maphata-phata mm. ga di fela ntlha e di ya leka ee so ne go le botlhokwa gore eh re acknowledge contribution ya gage mo mo go ageng setšhaba mm. eh fa o lebelela

Eh, Glenn o o ba tla go bolelela Ee. gore eh, Ee. Bob, eh, Bo- radio bob ee ga o tsoga mo mosong o o tsena mo super sport o tlo bona fet jo mo le o na le so ya fet jo Go tshwana. o- o- ga o lebelela dikgang mo e nc o tlo bona sendi mabe motshegare Exactly. go tswa koo gore ke- ke- ke- ke talente e leng gore e simolotse koo tlhotlhilwe and koo. ga o bua le bone ba go bolelela gore rona re se re leng sone ka ka ntata ya eh, eh, vision ya ya kgosi mamope ke ne ke dira puisano maloba fa ko SAFM ke ke ke interviewer ke mme Betha Charuma mhm. le ene one of the things he told me gore nna ke ke motho o tswang ko radio bop mm-hmm. ee eh, ke rupisitswe ko ee eh, and ba bantsi ke fa sekai fela ka ba leng malo ee eh, ke gore go bontsha contribution e leng gore boputa tsone e dirile mo mo industry-ing ya, ya broadcasting ya rona not just ya, ya botaki mm. in, in terms of music and uh, acting the film industry mm. uh, uh, theater and so forth ga o lebelela mo o ka ya mo mo state theater mo o tlo go kry-a batho ba ba tshwereng state theater sele mm. le ba e leng gore ba kwala ditrama tse di diragadiwang o tlo go kry-a le gore ba na le o ka tracer history ya bone to ma batho ko mmabana it's very interesting mm. gore re o o agile dikolo go agile airport which was at the time the gateway it was known as the gateway mm. to, to africa africa yeah. gore batho ga o batla gore o ye africa no tshwanetse o no tsena fa ko jansmart o ya a bo ya mahikeng mm. universities mm. uh, stadiums oh. uh, uh, the best studios mm. that even Michael Jackson has recorded in. Mm. To this day, but uh, that studio is world class. Mm. To to this day, gore the radio tse di dirisiwang, di station tse di dirisiwang eh ko ko mahikeng they were made in such a way that ke analog le digital ka mm. nako eo mm. it's it's very fascinating how visionary he was um so ya ka nne re bua gore go siame go ne go le gontle eh. di-stadium di le teng dikolo di le teng but there's always I guess it happens in mm. every government. Mm. An element of go na le corruption. sengwe se e leng gore bontsi jwa nako barati le balatedi ba ga rre mangope ga ba batle go se admite mm. a bo se tsenya mo bukeng mm. e bonna a bonna brave enough go kwala ka sone mo bukeng gore no motho go kilwa gate ke ke ke ke ke Carl eh Carl Mamovish yeah. what is his story it's interesting you mention gore batho ba ga ba batle eh bontlha bongwe ba story sa ga ramaope bo bo phasaladiwa go na le motlhotlhi mongwe wa dikgang o kileng ya ra a bodiwa gore bobega dikgang ke eng sentle sentle a ba o mm-hmm. tlhalosa yana bobega dikgang ke go phasaladiwa ga tshedimosetso e leng gore go na le mongwe go le gongwe o sa batleng e phasaladiwa anything else is PR anything else is PR eh eh so eh ga ke boela ko ko potsong ya gagwe eh Shabtai Kalmanovich mm. eh e ne le monna mongwe wa mosweu o tswang ko ko Europa o kile a feta le mo bo Israel jalo le jalo mm. mme ne le setlhodi kgotsa spy ee e le double agent a direla eh botlhodi ba Israel le ba le ba le ba le ba Russia le ba Russia ee
KGB ee mhm. a ba siya ko after go go go findiwa out gore ke double agent a siela mo Afrika mo mhm. fa o bala ka history ya gago tla o tla kry-a le gore o ne a amega le mo di-blood diamonds ko mm-hmm. sierra leone jalo le jalo mme a feleletsa le mo aforika borwa mo mm-hmm. o ne a operata kgwebo ya gagwe ya, ya construction mo mo Sandton mm-hmm. or di di dikantoro di kantoro tsa gagwe tsa gagwe di le di le mo Sandton a rana company ya construction e ne e bidiwa Liat Lead e le leina la leitibolo la gagwe. So ka dingwaga tsa bo nineteen eighty, e be e le gore go simolola botsalano magareng ga gagwe le kgosi Mangope. Botsalano bo fa nka go direla sekai sa sejwalejwale gore o kgone go tlhaloganye sentle. O ka bo tshwantsha le botsalano ba ga Rre Jacob Zuma le di-Guptas. gore ke bo rakgwebo ba ba nang le influence mo radipolotiki yo e leng gore o- o- o matla metlo o matla metlo Ee. ehe and then ba dirisa influence ya bone mo radipolotiking o go, go, go, go tlisa eh, business opportunities ko go ko go bone bone gore ba kgone go tswelela pele that's exactly what shaptai kalmanovich was doing Mhm. eh di- ditirelo tse dintsi tsa ko bophuthatswana like go agiwa ga di-mall le di-housing developments le di-stadium jalo le mm. jalo go sa tenderiwe go sa tenderiwe le le that plant ya ya ya ya poultry o itse ko ko mafike ga o le mo ga o nna ko unit 1 mm. eh le mo montsio ga go nna maitseboa go na le monkgo o tlang o tsawa ke phefo o tswa site ele ya industrial go na le ya chicken plant ee that plant ga ya go le le yone eh, Kalmanovich na le involved mo gone mara e ne a sa o ne a sa a sa dire mmereko o ne a wina contract a ba a ba subcontractor to to bo stocks and stocks bo kanika bo ba nyane nyana a ba tsa di million di le malwa re ke management fees and then go na le ditatofatso tsa gore go se mangwe pe o na kry-a sengwe mo lefukanyana ee so ke ke ke nngwe ya dilo tse e leng gore di feleleditse di di bakile go sa iketlang ko mm. ko ko ko mahikeng mm. jaaka o feleletse o bona ka 1988 go nna le le menolopo le menolopo e ne e tlisiwa ke ke ke influence ya ga re Kalmanovich mo mo mo mo pusong ya ya bophutatswana e rile go go nna le le le le dikgang tse e leng gore o ka re negative media coverage around ene e ba tswa a go nna moemedi wa puso ya bophutha tsone ko Israel ka gore kgosi mangope o ne a batla gore bophutha tsona e recognize you as an independent state international yeah. because tota ke sone so se nna selwe eh, up to that point it was only south africa le transkai le, le venda le mm. sisgate tse ne di recognize le Botswana wa Botswana tota ne a sa nagane ee o phutha Tswana gore ke naga e, e ikemetseng so ntate Shabda ya ba feleletsa ile go emela o phutha Tswana ko Israel le gona ko go ne go na le le dikgang tse di seng monate re o nne na le letshwenyo re ee go fitlha ba ba feleletsa a kgaogana le le puso ya bophuthatswana mme mo goreng kana o kgaogane le one pele ga a ka bolaiwa kgotsa morago? O kgaogane le yone pele ga a ka bolaiwa. O bolailwe morago fela yana ka 2009, November 2009 mhm. ko Russia because o ne a santse a le involved mo bogwenegweneng. ba dirise lereo la eh, the criminal underworld yes. he was involved in, in the criminal underworld in moscow yeah. and then he was killed in a drive by shooting uh, uh, mo mo e leng gore sepodisi sa ko se belaela gore it was a hit from a rival, yes. a rival group mo goreng ke ate botshelo kana ba eh, ga o ntse o tshela o ithuta o tla itse mm. gore o tshela ka tlhaka o swa ka tlhaka o ntse fela ya It is very interesting ka ntlha ya gore ke a ke setse ke kaile gore bontsi jwa rona jwa batho re tshaba go bua ka letlhakore le mm-hmm. mme letlhakore le e le lone le e leng gore le teng la tshela um le ga e le gore a kile remangope a ikgatolosa a e be le government-e ya South Africa ka nako eo ya be e kgatolosa no dilo tse le di buang tse ga ra di utlwa mare ga re lo utlwe ebile ga re batle go nna le kamano le tsone oh. then a be e nna gore mosweu mongwe o re mo itseng o e leng gore na na le madi a le mantsi ga nna ke tla ke gola oh. e le ba mmitsa gore ke tycoon um rre Saul Kessner mm. o ka rre mangope e ne e le motho le makgowa
ee no eh, rre Saul Kessner ke mongwe wa batho ba e leng gore ba dirile thata le rre mangope um go sa le gale re buile ka di-hotel tse e leng gore di ne di agiwa ko Mahikeng, nngwe ya mm. tsone e sa ntse ikemetse le ga e le gore e, e, e, e shwele malobanyana fa mm. eh, re bua ka bo eh, ma batho task ka nako e ne go na le le nngwe mo mo mo mmileng o o fitlhelang di office tsa masepala mo teng um mm-hmm. eh, ke lebala gore e ne e bidiwa eng and then mara go itswe thata Morulasan ko Mabopane le Carousel mo Hammanskraal mhm. eh le Sun City ko ko ko Rustenburg ke di hotel tse le gore di ne le casino tse le gore di tlisitswe ke ke ke re Sol Kesna eh tirisano mmogo ya gagwe le puso ya Bophuthatswana eh ga ke ne ke batlisisa gore ba ne ba dira jang mmogo ga ka ka ka fitlhelela bopaki ba gore go ne go na le le bogwenegwene foo fela fa o lebelela ko ko ko di dinageng tse dingwe eh, ko ko- ko bo transkai jalo le jalo o fitlhela e le gore go na le ditatofatso tseo tsa gore um o ne a file mme stella sekao um kickback gore ba kgone go mofa ee. license ya gore a dire kgwebo ya ee, mofuta o ya mofuta o ee.
o itse o itse motho ga itsewe senaga mme ke tsone dilo tse tse di mphitlhisang mo a re the first coup mm. first menolopuso mme tota e eteletswe pele ke batho ba le babedi mm. eh re phiri e le re malebana metsi mm.
fa o bua ka ka khuo o gopotsa sengwe se sengwe go se mangope ke mongwe wa bora dipolotiki ba e leng gore ba di bone mo bophelong mo bophelong ba gago ga o lebelela ka ngwaga wa bo ka bo 1974 eh, mm. go ne go na le lekoko la sepolotiki le bidiwa bophuthatswana national party mm. e ne e le moeteledipele wa, wa, wa lekoko leo and then e rile a santse a ile ko a etetse ko mafatsheng a mangwe ka, ka me, merero ya puso ba sala ba mo logela le mena a tsamaile ga a boa ko be ba moraba re mme ga re tlole re batla wena re batla go etelela pele ke a ba a, e- e be- e ba a tswa mo boeteledipeleng ba lekoko leo Mm. a ikemela fo thoko a a forma le le bidiwang bophuthatswana democratic party Yes. e leng gore ke lone le feletse le le eteletse pele bophuthatswana Bophuthatswana. ka ka 1977 so o bua ka ka ka menolopuso ya 1988 Yeah. e e ne e le ya bobedi eo Mm. le dijara tse di tse di latela 1994 a ba menola mo pusong. ba menola bobusa ga re santse re re ke yone ya bofelo ka bo 2010 o menolwa mo baeteledipeleng ba ucdp hmm. lekoko la gage la le simolotseng la le itlhametseng so o fetile mo dilong tse o sotletse fela ka 88 um eh, mathata a a bakilweng ke go tlhagelela ga Kalmanovich mm-hmm. ga mmogo le go ipelaetsa ga bontlhabongwe ba sesole sa bofuta tswana gore ntlha e kare um eh, o retelelwa pele ke basweu mm. go sene go na le basweu ba masole ba ba tswang ba ba nne ba tswa ko south africa ee gore ba tle go thusa go establisha military wa bophutatswana mm. e ne e le bone ba ba fiwang eh, maemo a ko godimo so ne go na le go sa itumelang mo di-rankeng tsa sesole and then go na le element ya gore dikgosi dingwe tse di rileng jaaka um kgosi ya bafokeng ko rustenburg um mhm. eh, ne a sa itumelela ne a sa batle go tsaya karolo mo dipolotiking tsa bophuthatswana a re bophuthatswana ke ke selo se se tlhodilweng ke puso ya apartheid mhm. so e se ne se bakile go tlhang magareng ga ga ene ntate kgosi molotlegi le kgosi mango so ga o lebelela ntate phiri le ntate malebane metsing ba tswa mhm. ko rustenburg ko go ntate go simolotleng so ntate malebane metsing ga nne ke bua le ene um he soul rest in peace o ntheile a re Ee, o ne a rometswe ke ke kgosi molotlegi tsamaya o ye go o ye go o ye go participate mo this arrangement Ah. the idea ke gore you are going to cause it to to to o itsa ka fa teng ee ee wa bona and then eh e ba kopana le le kgosi- le le ntate phiri Ee. Eh, ntate timothy phiri o ne a le- a le mo sesole so Mo sesoleng. ntate timothy phiri as as lesole ke ene o o planang ku gore ra go tsaya dibe tsa ku kae ra go ra go bereka le bomang ra go tlhasela ka nako mang jalo le jalo ntate malebane metsing ene ke o e leng gore o tlo go tsaya um marapo a Marapo. kgosi mangopeng Mm. ha a fetsa go menolwa a fetsa go menolwa mo goreng e mpolaya fa o e tlhalosa sentle gore ene f- gongwe go- gongwe gantsi gore rua jalo a ba bolelela nna bagaetsho le mpe e leng kgakalanyana ee. le seke la ntsenya thata mo teng mme gone ga re ka menola ee. ke ko pele mme wena ene le re kira ba bua re phiri a re mona nna nna ke a ema nna ee, so ke ka mokgwa o ba ne ba e planile ka teng le gore eh, e ne e influensiwa ke eng um that that um motho o ka re insurgency yeah. um e teletswe pele ke ga ke rate gore ke sesole sa mofuta tsone because e ne e le maleta motse it was like mm-hmm. military police military police ba ne ba kata eh, eh, state installations like the border the, mm-hmm, mm-hmm. Eh, residence ya ya ya ya bo di minister ya bo di minister ya lo yalo eh jalo le jalo so eh ke bone ba ba feletse ba menetse kgosi mangope fela ka ntata ya gore o ne a na le kgolagano e e tiileng le puso ya apartheid ba kgonne go mo rescue ba mmusetsa mo setulong mo setulong eh, after about 15 or so hours mo e leng gore ne a tshwerwe ba mmeile ko ko di-suiting tsa stadium mm -hmm. selesang sa Sa mma sa mma batho a e be ke rata ka mokgwa o o setapang modi ka teng mo e reng e rile ke e bala e be e ka re nne ke le koo ga ga o tlhalosa gore kana ba mo tshwere jalo ga ba mo tshwara ka mokgwa o ba mo tshwereng ka teng ba mo fitlhetse a robetse ga a robetse ba mo a- ba mo raya ke ga o ka wa lebelela le botale rra a re ga e le gore borra ke- le tshwanetse le mpolae mpolayeng go siame mpolayeng mme go saena ke a gana ee ba tlile ka setlankana se se- se- se- e le e le resignation letter ba e draftile gore a a e sign ba e kwadile se e kwadilwe ke ene ke ene ba re ba- ba mo supa ka dithunya ba re ga o sa sign-e selo se re tlo go thuntsha or re tlo go go tshela ka ka lokwane le be re go fisa so a ba a ba a ba gana la tola re nka mpane ka tswa bana ga ke sign ke sign se so this gore ga ke ga ke tla go bala buka eo fo buka e ya ya ga re mangope eh, life ka be ke re so se ka nna movie mose mm, mm. go fa re ka re ka tswa go ka tswa movie fela o o popota o e leng gore eh le di Grammy re ka di win or ga di di Oscar re ka di win mose ke re ga ga re ntse re le foo that's where I now started realizing how of a religious man Remangope was. Mm. Wo ha ne ke
on the eve of his his his his burial in 2018. Mm. Ne ke le ke ile ko motswedi. Ke nako e ke ke ke ke ntse ke ke ke finalize manuscript wa. Mm. So ne ke ile kwa feditse matsatsinyana ke lo ke observer fela re go iragala. Mm. One of the things that happened gore ga tla O ne ba mmeile mo, ba mo pegile mo, mo, mo, mo truck-eng ya mollo, ya mm. setima mollo, tse di, tse di phakang for mabeda ga fa. Mm. Lekesi la gagwe ne ba lebeile mo. So as the truck was driving into uh, the yard, sefela se nne se opelwa ke modimo wa boikanyo. Mm-hmm. Se se nkgopotsa ga ba mo tshwere ko ko stadium ka 1988 a katilwe ke masole ba mo supile ka dithunya a ba kopa ba ne ba tshwere le ene gore a ko re rapeleng mm. ba re a sa rapele le ene gore ba mo release a re ke batle go rapelela bana ba baka ba ba ntsupileng bana ba baka ba ba ntsupileng ka ditu ka gore ne le rre ee a ba a ba a thubega ka sefela seo sa modimo wa boikanyo and then But ke, ke buisane le batho ba ne ba na le ene moo, ba ne ba tshwere le ene masole le some of the ministers. Ke bone ba ne ba ntlotlela gore what was happening ka mo Yes. gore e rile a- a- a- a- a fetsa go ba rapelela ke ga e ka re ba itshola ba- ma- masole a ne ba mo supile ka dithunya mo ba bua ka ka mantswe a a teteselang ba re no ro- rona we are just following others Ee, rona ga tse rona
and then that that that scene e be ira gore go nne le bokoanyana mo go bone and then one of his, his, his fellow uh, captives a ba kgona go phamola sethunya mo go mongwe e be go nna le tlhakatlhakano ba siela ko ntle be ba itswalela ka mogare e be ba feleletsa ba kgona go go founela embassy ya Africa Borwa eh gore ba ba itsise gore go diragalang mo it's very interesting uh, abuti opa kgang ya rona e telele kgang e ke e batlang part two ke ya go e emisa fa mme ke rotloetse mobogedi gore a ye go batla buka e teng buka e buka e teng ko exclusive books gore ga a tla go nna le rona re bua a ba itse gore re bua ka eng ebile we are on par ka gore Ra go bua jaanong ka pheleletso le bokhutlho jwa bophuthatswana ka mokgwa o bo kwadileng ka teng. Ehe. Le ko le ko Pick n Pay ko Zurafti wa e fitlhelela eh gonne go go reacha tumalano le botsamaisi ba ba lebenke e leng gore e nne gaufi ka ntata a gore ke lemogile gore ko ko re tswang teng o sefatlhane ko mahikeng jalo jalo ga rena mabenkele a dibuka, re tlhoka mabenkele a dibuka. Ke ipotsa gore seo sa reng ka rona re le batho ba ba tswang. Akere.
Hmm. hmm. Mme ke itumetse thata part two is on its way. Nna ke atle ke re ka tlwaelo ke re ga ke laela ke lela ke kgosimang ke atle ke re o nne le pelo e ntle fa o le motho o nne le pelo e tshweu fa o le motho gonne pelo e tshweu, pelo e ntle ke yone e tletseng bomodimo. Ga o itse gore motho o fo thoko ga gago o tlhoka pelo eo go le go kana kang, o mo e nee, o mo neele Modimo, gore o nne o ntse o itse gore Modimo ke lerato, lerato ke Modimo. Re tla kopana gape ka part two le abuti opa re tla go feleletsa puisano e ya rona re a leboga
oh ke lebogile thata